Armanca me çiye ji vê rojê em rojî digirin? Nihê ewil wextê me rojî girt, ne çku welahî cem me adet e, adeta misilmana ye, wela ez maleka misilman im, wela bajarekî misilman im rojî digirim. Em wela hedef e, wela ez ji bo sihetê an welahî ji bo rejîmê ez digirim. Em gelek cara xwe tên dikin, xwe birçî dikin, ji doktor dibêjin ji bo nexweşiyekî zehmetekî yan ji bo em xwe zeîf bikin, ha siheta xwe hebin. Xwedê teala wî sehet û selametî bidê me hemî çka û fûyê feydê di remezanê bidê me bidê me bes ema di vir heyva remezanê de bila birçî bîne me tên bîne me dûr bîne me şehwê me ne hedefa me ne ev bê hedefa me çi bê leallekum tetteqûn ji bo em bibine teqwadar ermanca me çi ye teqwadarî çi ye em bêjin teqwadarî Çi tişteka qenc ez dixwaz cem min nebê ez ê muhawile bikim ez xwe bi der bînim ser ew heta ew qencî li cem min çêbê. Çi gunehekî, çi kêmasîkî li cem min heye neqeba min û Xwedê de, neqeba min û mala min de, neqeba min û însanê dora min de, misilman bê wele ne misilman bê, exlaqê min de tişteka nebaş heye, teqwadarî dibêjê divê xwe tu xwe bi der bînî tu ji dev wê gunehî biqarî, tu ji dev wê zilmê, wê nebaşî tu ji dev biqarî. Îzen em bêj dikarin bêjin teqwaderî guhartin e. Guhartin bero qenciyê. Guhartin çi tişta ne qencî em hebe ez ji dev biqerim. Vêca gelê misilman e. Ev heyva Ramazanê Xwedê Teala tî nîbîra me heyva guhartinê ye. Yanî çi kes çi kêmasîka te neqebata û Xwedê îbadete de hebin tişteke qenc heye û te nîzikê Xwedê dike û li cem te nîne xwe bi der bîne ser. Çi tişteka nebaş heye exlaqê te de, dînê te de, tesîr dinya te û axireta te dikê, vê hêva Remezanê xwe bi der bîne ji dev biqere. Leellekum tetteqûn. Ev e hedefa mezin ji hêva Remezanê. Erê wela hêva Remezanê rast e, mû birçî dibê yê feqîr tine bîra mû. Kê masî ji xwarina min dibê, welahi man ev ya ev bes vê heyvê û ji keyfa min e ez xwarina min şimikêm. Hinek hene re bina Ne bi keyfa xwe. Nikarin vê tiştî ji xwe re bikirin. Ew tune bîra me. Divê her wextî bîra me de bin. Em hêva Remezanê arîkariya wa jî bikin. Şala pişt hêva Remezanê jî em arîkariya wa bikin. Ve ema hedefa mezin em xwe biguharin, em qeştir bibin. Leellekum tetteqûn. Weka em ji xwe re gelek cara em em bêjin, bêjin weka niha zarokeka te heye dixwaze bi elmê zimanê îngilîzî. Em çi dikin? Em wila stadekî ji re dibînin, medresekî ji re dibînin, korsekî dewrekî em ji re dibînin, em dirêkinê de. Ew zarokê me çi wê medresê de wê kursê de gel gît xwînê û tişt taş xwara deynê û hafiz dike û divegere û em gelekî gelekî para jî em ser didin. Niha armanca me ji çûna zarokê me çi ye? Ji bo wê heyvê, wê çend heyvê li cem stad mayî ji bo wê heyvê de jî hatî bêno. Armanca me ji bo ji wê medresê derkevê, ji cem wî stadî derkevê Piştî wê kêrxwewerê zimanê wî yê îngilîzî vekirî bê, bikarê bi dêw bistînê, bikarê di medresê de kêrxwewerê, bikarê ji derve bi zimanê îngilîzî kêrxwewerê. Îja gelê misilmana çi îbada em dikin, çi exlaqê em dikin di heyva remezanê de armanca me ev e. Heyva remezanê de em xwe jêhatî dikin, ji bo piştî heyva remezanê, Sala me hemîçik heta hêva Ramazana werê û ji bo het emrê me hemîçkî de jî ji bo em werin hatibin guhartin bero qenciyê, bero başiyê leellekum tetteqûn. Ev me hinik manê vê manê vê kelîma hinê ne. İnşallah em feydê jê bikin û feydê ji vê Ramazanê bikin, em xwe biguharin, em bibine ji teqwadara ew teqwadariya Xwedê Teala ya dinya me pê avad bê, axireta me jî pê avad bê.